Наурыз миэрэмэ хоту буолсун. Үтүө күнүнэн, доҕоттор! Уонна мин Туяровын. Бүгүн мин каналбар Алматы куоракка Наурыз диэн казахтар түҥ былыргы бырааһынньыктарын хайдах бэлиэтииллэрин көрүөххэй. Бу күн халааммыт олус үчүгэй, сүүрбэ кыраадыстан тахса, олох куйаас күн буолан таҕыста. Ол иһин Мин наһаа үөрэн турабын, бүгүн сахалыы таҥаспын кэтэммин бу дэйбийдээх, илин-кэлин сылдьабыттан бүгүн дьоннор буоллаҕына үксэ эмиэ бэйэлэрин төрүт таҥастарын кэтэ сылдьаллар, казахтар эрэ буолбакка атын омуктар эмиэ көрсүбүппүт. Бу Наурыз бырааһынньыгы хайдах билиитиллэрин илэ харахпынан көрөөрүбүн, хас да сыл кэтэстим. Тоҕо диэтэхтэринэ, бу халлаан туран биэрдэҕинэн кырдьык барыта даҕаны табыллар быһыылаах. Былырыын биһиги талбыт арҕааҥҥа сылдьыбыппыт. Ону бу видео эмиэ үрдүгэр баар, онно киирэн көрүөххүтүн сөп. Бүгүн бастакы күн этэ. Уонна буоллаҕынан биһиги Алматы куорат киин болуоссаттарыгар уонна уулуссаларыгар улахан бырааһынньыктары, түмсүүлэри тэрийбиттэрин көрдөрүө. Бу сырыыга биһи олох хара сырдааттан хомунаммыт тахсыбыппыт дьаарбайа, ол иһин буолаанан бу билигин видео көрдөхө дьон аайах курдук, ол айан хасыырдааҥыттан киэһээҥҥыт лы хаста хонук бу маннык бырааһынньыктар тэрээһиннэр ааһыахтар уонна бу сырыыга уонна туох диэн өйдөөн көрдүм Хаҥа технологиялары сүрдээн диэн туттар буолбуттар. Ону көрдөрүөм, туох технологиятын эбитий диэн. Уонна халлаан сылаас буолан, дьон-сэргэ быйыл бэйэлэрин төрүт таҥастарын кэтэн, киэргэнэн, симэнэн сылдьаллара элбээбит диэн бэлиэтээтим. Наурыз диэн туох бырааһынньыгый диэтэххэ, бу Казахстаҥҥа эрэ буолбакка, араас-араас түүр даҕаны омуктарга, Иран даҕаны, Персия даҕаны дойдуларга бу бырааһынньыгы бэлиэтииллэр. Ол аата хаас кэлиитэ диэн өссө биирдэ хатылырым буолуо хахаларга биһиэхэ эмиэ бу укулуну тутарыйга хаас кэлиитин эмиэ бэлиэтиир күннээхтэр эбит. Олорон биһиэхэ кыратык умнуллубут уонна то тэйэн биэрбит эбитсэ бу сааскы ыам ыйын ыйын күннэригэр. Бу сааскы бырааһынньык ол эбэтэр казахтыы саҥа дьыл кэлиитин дьоннор үөрө-көтө көрсөллөр сөп. Бу былырыыҥҥаттан наурызы бэлиэтииллэрин буоллаан сааһылаан уонна үчүгэй баһаатык быһааран биэрэр буолбуттар. Ол иннэ холобур тыһынча тоҕус сүүс үрбэҕис сылтан тыһынча тоҕус сүүс оҕуон аҕыс сылларга дылы олох бобуллан турбут эбит. Бу итэҕэл бырааһынньыга диэн сөп. Дьиҥинэн буолланан бу итэҕэлгэ улахан сыһыана суох диэххэ Хөп диэххэ хөбө буолуо, мин от ыйыталаһай дьыыппынан, унаахпыппынан бу буллан ото норуот бырааһынньыга буллаа дии. Бу күн дьон били аймахтарын кытта көрсөн, кыһыны атааран, дьэ били сонуннарын үллэстэр, түмсэр күннэрэ буолар эбит. Уонна ото бу күннэргэ өссө били илии тутуһуу, дьиэ кэргэн үөскүүр, кэпсэтэр кэмнэрэ буолан тахсар. Онон улахан бырааһынньык дьэ кыһыммытын туораатыбыт, тыыннаах хааллыбыт, үөрүөххэйиҥ, көтүөххэйиҥ уонна күммүтүн айхаллыаххайыҥ дииллэр. Онтон аныгы казахтар хайдах бырааһынньыктыыллар эбитий диэн сөп. Бу холобур ыһыахха майгынныыр диэтэххэ буоллаххына бу кинилэр степке тахсыбыттар куораттарыгар бырааһынньыктыыллар ото араас араастык буолаадьы уонна бу холобур мин алматыы туһунан кэпсиир буоллахпытынан Туох баар куорат үрдүнэн, оройуоннарынан түнүү маннык тэрээһин бөҕөтө буолар. Атыы-эргиэн, ырыа-тойук, үҥкүү-битии тохтобула суох барар. Уонна дьоннор буоллаҕына өлтөх инньэналлар хас да хонугу олох бары бэйэ-бэйэлэрин кытта били аймахтарын кытта мунньустан бырааһынньыктыыллар. Уонна ханна да тиийдэххинэ бу маннык ас турар. киирэҥҥин боурстаах сиэххин сөп ити наһаа үчүгэй тиэстэттэн оҥоһуллубут лэппиэскэлэр үүт аһылыга ону киирэҥҥин хайаан даҕаны амсайаҕын дьонноро бараларын көрсөннөрөн диэки аһаталлар хайдах бырааһынньык буолла да ото ас буоллаҕа дьэ аһаан көрөллөр оны эппитим курдук бу бу сырыыга технологичнай Ноурыыс буолбут диэн бу маннык элбэх баҕайы интерактивнай, мультимедийнай, техническэй тохтары диэххэ үһү аралдьытыылары оҥорбуттар токуйдаабыттар. Роботтары кытта били ыкса сибээстээн биир Алматы буоллаҕынан технологичнай куорат диэхпин баҕарар манна IT сүрдээҕин диэн сайдан турар уонна ону көрдөрө били уруккуну былыргыны кытта ситимниир гынаннар бу маннык чуба мультимедийнай оонньуулары аралдьытыылары тэрийбиттэр. Бу күн биһиги бастакытын кэргэмминээн сахалыы төрүт таҥаспытын кэтэһэр ыттыбыт уонна то дьоннор бары сүрдээн оҥостон киэргэнэн кэлэ сатаабыттар этэ бэйэлэрин төрүт таҥастарын бу биһи холобур хахалыы таҥаспытын кэтэһэр ыттыбыт ол быһыгар биһи Кэргий омуктары көрбүппүт, кэриэтэр эмиэ манна элбэхтэр, бэйэлэрин таҥастарын кэтэһэр дьаллар этэ, уйгурдар бэйэлэрин таҥастарын кэтэһэр дьаллар этэ. Онон бары биир улахан ыал, дьон аймах буоламмыт тэбис-тэҥҥэ хаама, үөрэ-көтө бырааһынньыктыы сырыттыбыт. Сылтан сыл туох эрэ саҥаны киһи булуон-көрүөн сөп. Атыы-эргиэн эрэ буолбакка быһыарыыга кычек технологичнай оҥостук бу туохтар роботтар күрэхтэһиилэрэ буола турар этэ. Казахтыы били онньууларынан, норуот онньууларынан эбэтэр буоллаҕынан ити брейн-дрейн курдук оҥорбуттара этэ. Били үгэстэрэ дьон төһө билэрий диэн. Буһурук хирдэн кэнэҕэ үчүгдүк маннык роботтар үүрүһэт дьаллар уонна аһылыгы тарҕаталлар этэ. Ону тэҥэ биһи саамай соһуйбуппут, астыммыппыт диэн роботтор өссө бэйэлэрэ аһылык астыыллар этэ. Ол аһылыгы билигин сотору көстүөҕэ. Ону тэҥэ буола бу ханна даҕаны киирдэххинэ ханнык баар дьуур-таачук аһаатаххын туох эрэ буолахан тэрилтэлэр, компаниялар аһылык тарҕаталлар да мээнэ буотах бу онньоон били маннык тугу эрэ кэпсэтэҥҥин тугу эрэ оҥороҥҥун буллаҕынан тугу эрэ ылыаххын сөп буоллаа дии бу Баурсак диэн Казахстаҥҥа кэллин даҕаны дьон хаамай хөбүлээн аһыыр аһылыга Баурсак бурдук аһылыга ону ити арыыга буһаран баран бу робот итиитин аҥаара диэх хаһыытын буһара турар уонна бу манна тута атылыыллар баһар аһыаҕа булаанан Хас этэй сүүс тенге төлөөбүтүм ити биир пакет иһигэр ол аата рублынан тан долларынан дэтэр кыаҕым суох ол гынан баран сүүс тенгеден аачу сыллаах ону тэҥэ бу маннык казахтыы шапааннаах чүбүтейкалаах робот хаама сыдьарыта дьоннору кытта маннык тэбистеҥҥэ һуолу туоруур илии тутуһар Уонна то дьоннор бары кичик шапааннаах токуйдаабыттара астыкаай диэн киһи көрөн үөрэр этэ. Салгыы биһи токуураттына ми маны дьаарбайа хырыттыбыт, халлаан күн уот чаҕылыйан дьэ киһи сүргэтин үрдээн көтөҕөр. Онон киһи бары үөрэ көтө сылдьаллар. Мин быһырыыга олус диэн астыммытым. Оһорох ирдэргэ буолан сөбү казах норуотун остуол онньуулара бааллар этэ. Кэлэн олороҥҥун онньуоххун сөп. Ханна эрэ бардаххынан ырыа-тойук бөҕөттө, концердар уонна бу билигин баран иһэр өттүбүтүгэр буоллаҕына күүс-уох өттүтүнэн күрэхтэһиилэр буола тураллар этэ. Манна мин өссө туппатаҕым холобур ити барааны көтөҕөн бараннар хойут буоллаҕа дии көтөҕөн бараннар чохчоҥнууллар. Бу маннык таастары тэбэн оонньууллар, тусталлар, сүүрэллэр-көтөллөр. Ону тэҥэ мин манна тиэмин Наурызская же диэни амсайдым. Бу утах буолуо, утах буолбатах, миин буолуо, миин буолбатах. Бу Наурызка булан бырааһынньыктыырга хайаан да бу Наурызская же иһэрдэллэр. Иһиллэр, иһиллэр, иһэллэр буоллаа дии. А, ту биллэн туран өссө тобу тустуу бөҕө тобуола турар. Манна дьоннор үрдээн бэйэлэрэ спортсменнар да кытталлар, баҕалаахтар эмиэ кыттыахтарын сөп. Өссө икки хонук маннык бырааһынньыктар буола туруохтара. Бу маннык биһи күммүт ааста, аны миин кытта буолун. Бу видеоны сөбүлээп буоллаххытына, пожалуйста, лайкта хаалларыҥ, суруттарыҥ, уонна санааҕытын үллэстиҥ.